Kei hi Van Thang ka si le hi ka u Van Ci Thang si, Sen Thang si, hi kanmah Halkha upacem a si, kapte si. Cun hitin kan um le umnak kan nei lo. Tikhin lambia kan um le tikhin tangka mi kan hal le cucu

Kum hleithum pahnih hleili anih hi kul hrawng a um. Beite zuankat na ngei maw? Ne, zuankat long te kan si. Patu na ken maw? Ken hlau man ni kan nei lo. Kan thlau viau. Zu zu kan din na ka kan thau viau. Nupi ta na ngei chang maw? Ke ke ngei chang. An ni pahnih an nei le kei ka nei lo. Na nupi kha zei a um? Khika khin a um. Biang ko. Taimsul hmaiah khin. Le kan ni chiai. Na na ṭhen cang. Fa nan ngei ma? Nei man lo. Oh. Cucu khuazei hlan an ih hna? An duhnak paoh MB cu kan ta si. MB in an ta. Kan cawk viar sam hna. Kan cawk eh? Chitin kan nge ka ka pa. Relava bantuk ha kal ka du.

Ka vak sak le ka din ne si ko ca. Veite, rol te na ei mo? Ya. Rol cu kan ei bala kan dang le tu re si ko. Chan chan mi ke mi mi kan hal.

Asinain keimah zong kai hngal ti lo. Asinain Lanbe kumi hi ka duh a si lo. Ka u le nau pawl hi an duhmi zong a ummi a si lo. Innchungkhar i um ah khan far le pasal le mi hmai khah lo a u le nih a nupi le mi hmai khah lo ruangah Kai ke si, kai cu ka kha gar ka si lo. Kai cu keimah ka bo ka ka du thi min ke itam. Ma hai ka bia ka chim. Ka kha lomnak ve se an ni cu an si. Chungkhar an ngei. Ah. Bawmtu an nei, dawtnak an nei, khakha ka chimmi si. Na zawn keimah cu keimah duhthimnak men lam kam ah hin ka it bak cang ze ho in a thlah kan riak hna la zang khatte tiah in chung ang kon piak lo cu ta cun lam pe ka bo wen ko cu ro cun ka u le ka nau nih hin nangmah la ung kan du lo an ti ruangah ka sinah a hong ra Hihi a suahpaihnak a umnak pakam an si lo. Keimah an ka zohkhenhnak si. Ka thih lai te ngo deng ma kha an ka zohkhenhmi ma cu cu biahman te ka chim. Keimah lung na kan tong mi na we. Eh, na ha thuk cu ban saupi. Oi, ka tong be cang. An ka zohkhenhmi. A tam pi lo. A ka zohkhenhmi. Si, a si, a lim lim yo ma hin keimah nih Maca cu thil hmaan ka chimmi si. Sin le an i te. Kha ngai ri u keimah nih bia kan ruat hna la maw sin ni zan ah khan kana tong hna maw ni zan ah pahra bak ah kana tong hna la kan ti hna le kan ram pahra bak ah nizan kan tonnak ah khan maw kha profit ne ka pek kha maw se kha kutpi hna kan nam ṭelek kan cum saw na son cu ka ti nung ve cun mah mah khen vaya ka hong tu jin kha le nan rak um lo le kan hung kawl hna le nan ihnak te kha nan um ti lo le hmaan lawng nan thak ta le kan nan kawl hna le atu kha avei ah sa chung ne khen a ka dang te tu rian har nei an rian man tuan tam se ko la ti le atu kan nan hong lu nan chim mi kha se la tu chu kri nan ti ko ji cha ti chun thai jing bak kan kai la nan man ti la tu nan lung thau ten mo te ka hen ai se a nan hong kai ka chu a si. ICA cu nan theih bantukin a luancia caan zong ah a um cangmi zong nan um lai, um rih lomi zong nan um ko lai lo maw? Hika hi nan inn si, nan nu le nan pa inn a si. Cucahcun hika hin zeitik paoh ah uh, umnak nan neih lo caan siseh, ei awk nan neih lo caan siseh, nan lungdongh caan siseh, zeitik paoh khen uh, nan theih ko cu mu, uh, ka hin nan inn si tikah nan inn nan hong lois ko. Hika hin

Mah pin tangmi cu i lawmh ding na si ko. Moses, Moses. Si. Vai ah Pathian bia nan cawk cu mu hla nan sa Bawipa nan thang ṭhe nan ngen na dam cun Bawipa nih lam an hruai nan thazan tlawn cun Bawipa sinah khan dai kal ding nan si ka i minung tampi zong nan chawkhenh khawhmi hna si cah khan ka hin thanuam taktak in kan um hna lai ahohmanh lungdong lo maw mah ca in hi ka hin Bawipa nih hmunkhat te ah rian tuanṭi ding. Bawipa nih nan zohkhenhmi si. Sia, Bawipa nih zohkhenhmi sia tu hi aho nih pumpak kan zohkhenhmi hna si lo maw? Mah ca cun hika han kan neihmi kan hrawm dih hna. A ummi paoh kan ei cing dih hna. Mah ca cun hika ah zulhphung um mi tete tu kha a herhning te zulh khawh kan i zuam ve hna la maw? Na kan ti lo lai. Se, ma ca khen, taan nan hawi le dahtu zong Pathian bian cong cu amah hna. Kita kan zam le lai tu. Asian nan cong la te cu. Mah khen atu he kha mah ko hin mo vaya sam te kan te sam kha san sam kha hau tha sam sam kha na me di nan hau te ko Kai zong ka duh ve tawi kong deuh manan du mo rek cu on abi hau kan chon mo nan sa kai zong ka duh ve ko kai zong ka duh ve ko se se kan nan sam kan met lai tu kha kan sa pa ni angki bombi ban chok chun khumul kha ziadi thla mo ma chun na khol la ma khan Chuncawn an ei lai nan i din rih la mah kha nan it la nan zau la le zan tu zan cu nan din ziar la maw tu chun zan cu mah khan tho tein nan it la mah khan maya ah nan dam tiang thakhat mo nan um lai thlanhi mo nan um lai thlathum mo mo mah ca khan kha tu cu nan dam tiang nan um lai i hika hin Bawipa nih na pehtlaihnak thiang mu nan dam cikcek peng nan ṭhawn tik thiang mu te an ke mung rui kan ngei lo cu a se kha phang ha kha chu mu ka hin a umi kop kan hrom chang la mu la ma cha khan tu kha kha ben tuk kha chu kan chim chang kha thil puan kong ah nan buai lo ei ding kong nan buai lai lo zeidang kong nan buai tia lo bawipa he ton Cun nanmah kha mu dai te lunglawm te um khawhnak ding tu kha kan na zuam hna la timi kha van chim kan duh la cun tahchunnak ah mipi sin cun nan hawikom zong mu ka ti bantuk khan nan hawikom tete zong kha maka um hnu ah khan contract ding te la nan si mi ka nan chim te la le ka ah rian tuan tu kan pa la nih khan her silam balak te hla mu maka bantuk te tu tu cu nan khun cang tu hi ka hin ka ah ai chek phung ne vei mi kan in le lo ne a zawh lo cha khen atu hi minung pahra thei ni kiang tana khen atu hi nan ma hen thei ni thei ni tu tu hi mo pathum chep le thei ni che tam ngai chang sum hen se lo Tutan keimah zong ka hung tlun lio si nan mah zong mu. Kan Bawipa nan dawt na ca khen. Kan ni lam tuk. Zei si ko ka rian tuan tu zong kha kan nawl hna la mu. Ah an mah unau pathum te cu zei si ko wa hmun hma a tet zong ah hin kan ruah piak ko kan ti mi hna keimah kutan zong kan nawl piak hna mu. Kan ni lam tuk. Se ha se selo bacha ding nan nei mi um la mo Um. Ka pe ca kan pe ne. Ka chim la keimah nih. Kan pe a tlaih sia. Nang mah te tlaih. Keimah nih ka chim sa la. Kan i lom tuk. Aban tu kan lewa. Cite ni na ka bom le kan i lom tuk. Cite. Bia kan chim ve ta la le lawmthu chim si. Saya, na sinah kai lawm tuk. Hiti te lamkam ah mi kan si le kan unau bakin na kan lak le na kan dawtnak hi kai lawm tuk. Cun, kei zong nih

Asinain dawtu nih a kan pek ve ko. Asinain zohchin ka rak thu. Kan to. Dawtnak nih na van kan auhmi hi bia ka van chim ve caah lah zakia kha nguhuain a tuah a tina Jesuh Khrih nih a auh auh a auh le a inn ah a ei pi nihin ni cu na inn Inn ah rawl ka ei ve cang la lai. Kan pathum tein kan unau pathum in rawl thaw tein kan ṭhu kan dir ve cang la. Khakha ka van chimh khawh mi si. Kai lawm tuk khakha. Si si maw si Kai lawm. si ahcun hika hin ah, kan miphun sinah maw Ah. biacah kan duhmi cu hika hin ah, thlarau tlau tlaihnak hmun ah ah, tete hin ho paoh kan siah tling mi ho hmanh kan um lo Mah le mah ah minung cu a zaang a der khomi, a tha der khomi kan si, lungdong khomi kan si. Bawipa he pehtlaih lo cun mirumpa zong a lungdong le mah le mah ai awk aa that ko. Cun zeitluk i muidawh minthang kan timi zong cu ṭhiamṭhiam an si. Hi chungah hika hin unau Khrih ah simi hna an, an tlak lo tuk le an tlin lo tuk si loin vawlei a si bantuk an lung a donghnak tampi um ve i herhnak ton tampi um tikah anmah le anmah an i zohkhenh khawh lo tikah tutan ah hi diang an umnak si i hihi ahohmanh nih nihsawh thlang lo si loin zeitindah kan miphun he hmunkhat tiah rian kan ṭuanṭi hna lai Khrih ah unau kan sinak ah Baibal nih timi cu zumhnak ah na unau a sami kha na dawt khun lai tiah kha kan hmuh bantukin Hika ah Baibal kan tlaktar bantukin Matthai theiruk kul le ruk ah mi pakhat i vawlei pumpi cu hmanhselaw a nunnak a sung ṭung cu zeital a met maw met a nunnak cu zei hmanh in a caw ṭhan kho lo cu chungah cun zeitluk in dah kan u kan nau an biapi timi hi kan miphun zong nih ram chung ram le a ummi ram thumnak ummi zong nih ṭha tein kan u kan nau hi Malaysia lamlak law an bei dong an lung dong anmah le sining zong an zoh khawh lo tikah hin hi hi ka hin aise imne charti hum timi Kuala Lumpur Zealand NB ah hi ka hin kum hei ni chung hi kan boi pa nih rian an kan pekmi chungah rian tuanti ding in mipi zong kan sawm hna Hika hin thlacamnak in siseh, nan chawva in siseh a herhmi vialte ahohmanh pumpak in phaisa kan hal hna lo i nan thlacamnak cu seh nanmah Bawipa nih nan miphun hawi caah Bawipa nih an pek ning hna cio thazaang laṭi cio dingin Jesuh Khrih min in tuchun tuni caan ah sawm kan i duhmi hna si i hi vial hi tuchun kan caan kan van donghter rih lai i a herhmi um te si le contract person Hika hin Aishe kan pastor te rianṭuantu an um hna. Hika hin contact khawh a si lai. Cun hika kan page atu hi pumpak page kan van hun chung cah khan ICA Imra Charity Home ICA page kan nei mah khan contact khawh kan si. Cun hika khan ICA phone kha se phone number kha hika hin contact khawh kan si na um now

Pathian thawngpang na cu ṭha tuk cu. CIC Malaysia kan contact khawh kan si ko zei si paoh ah keimah sin zong ah khan thawng na herh kal khawi mah hnu tu ah khan vei cung eh kuat khawh dih ko na timi te kha kan chim ka van duh i lomnak tam si bawipa nih hi ka um ding sia um cia si she a um lai hna min cu tu hi atu hika Khrih unau sami pathum hna hin atu minung hleihli hi hmun ah a um ding an si hihi thlarau kan luatnak damnak kan hmuh khawhnak dingah thla kan cam piak u timi kha van chim ka van duh hi ka hin kan pastor cung bawi bik si ka hin hi ka start thong ding Henry Hoffer Henry St. Henry

kan Zealand nu si zongah ngakchia si zongah kan mi zong kan si ahcun cu zong thonghil kul nga cun chep kan duh i hmunhma tu i kan chungah lio si cu chungah cun Ngakṭah rianṭuan a ngei lomi siseh, chungkhar unau a nei lomi, amah tein a beidongmi, lungretheimi an um asicun kan diar le kan unau le umnak dingah hi dang tein hmunhma zong timhlamhnak kan nei ko, vision kan nei ko.